Hemmelere salam aýsyn bu nädeler jatsyny. Bu günler haçanda närsek bilen bolar ýaly wideoda çekemok, aýlanmana gidemok. İstanbul'da bolýan ýagdaýlaram özüňiz bilýänsiňiz, kameraçy biz ýok, şoň üçin aýlanmana gidip bilmedik. Şonda da kameraçy garaşdym garaşdym tapylmady. Şoň üçin ýok özüm çykdym. Bu gün wideoda özüm azrak bolaryn. Ýöne köpräk owadan wideolar siz üçin goýup taýýarlap, biraz bir Lälili tramwaý duragyndan Galata külesine tarap ýola düşýäs dostlar.

Ýoly nähili bolup geçýär? Ýöne dostlar, meň ýanyp gelen duralgam şu ýerden düşdüm, ýoluň bu ýüzünden şeýle aýlandym, geldim. Ýokaryk çykýas şunda. Isleseňiz bärden hem aýlanyp gelip bilersiňiz. Onsoň şeýle bärden gelip ýokaryk seredemizde, Şu taýdan garyjy köçe ite ýokarda. Şu köçeden hem ýokaryk galýar. Dostlar ýaňky çykyp gelen ýerimiz. Şu aşakda ýa. Garada ýakyndygyň üçin. Şurada maýynlar hem açyk. Dostlar kim gelmek isteýän bolsa irräk gelsin. Şuny alyp açyn, onam irräk sağa Saat 9-10 ýaly boldy. Häzirde bilet satylýar. Häzir galanyň içine girýäs dostlar. Siz galanyň içini synlaň, menem size kiçiräk galanyň taryhy barada aýdyp geçeýin dostlar. Istanbulyň iň köne we iň owadan, iň uly galalarynyň biri Galata deňidir. Galata deňi ilkinji gezek bäş ýüz ýigrimi sekizinji ýylda Wizans imperatory Jastinianus tarapyndan agaçdan guruldy. Soňra bir müň üç ýüz kyrk sekizinji ýyllarda bu bölege ýerleşen jenewizliler tarapyndan daş we kerpiç ulanyp täze şekilde guruldy. On altynjy ýüz ýyldaky güýçli ýer titremesinde galanyň üst böleginiň ýarym bölegi ýykylypdy, soňra täzeden başga şekilde guruldy we ýangyna gözegçilik etmek üçin ulanyldy. Munuň sebäbi osmanlylar wagty köp jaýlaryň agaçdan gurlandygy sebäpli. Şeýle-de bolsa, bir müň sekiz ýüz otuz ikinji ýylda öz içinde ýangyn döräp, galanyň köp bölegi güýçli ýanypdy. Soltan ikinji Mahmut döwründe düýpli abatlandy. Abatlaýyşdan soňra penjireler häzirki görnüşine eýe boldy. Biziň häzirki döwürdäki görýän üçegimizden has uly üçegi bardy. Ýöne bu durkuny hem uzak wagtlap saklap bilmedi. Bir müň sekiz ýüz ýetmişinji ýyllarda bolan güýçli ýel sebäpli üçegi ýere gaçdy, soňra üçeksiz şekilde oňaryldy. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllarda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi, altmyş ýedinji ýylda gurluşygy gutardy we guýguş şekildäki üçegi guruldy. Üçegi gurulmadan öňje galata diňi altmyş ýyllap şu şekilde üçeksiz durýardy. Ahmet Çelebi bir müň alty ýüz otuz ikinji ýylda öz ýasan ganatlary bilen galanyň üstünden Üsküdara çenli uçup ýokdur diýip halk arasynda erteki bardyr. Iki müň ýigrimi birinji ýyldaky geçirilen abatlaýyş işlerinden soňra galanyň soň gatyndaky kafe-restoran aýrylyp, ýerine muzeý bolup hyzmat bermäge başlady. Ine dostlar, galanyň üstünden şular ýaly owadan görnüşler açylýar.

Galanyň daşynda dron bilen çekilen owadan görnüşleri siziň hyzmatyňyza ýetirýäs dostlar. Şeýlelikde dostlar wideomyzyň soňuna da geldik. Eger wideo göwnüňizden turan bolsa laýk basyp kanala agza bolmagy unutmaň dostlar. Hemmäňize jan saglygy arzuw etýäs. Ýene täze wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.